high blood diabetes high cholesterol ga ke je ee bathong e jesu o e leba kwano go na le mathata ga re itse ga re leng teng ga re na bokao mme ebile ga re na tlhomamo Ha phefo e tswa borwa e tsamaya le wena. Ha e kopana le ya bokone e boa le wena. A ke tsa le nkutlwa sentle. A ke tsa le nkutlwa sentle. Ha re sana boleng mo teroneng ya legodimo. Gonne re ipatla mo lehatsheng le se la rona le lehoko la modimo le tlhalosang gore ha re baedi re mo tseleng re ya ko legaeng la rona la bohelo mme dikakanyo tsa rona maikemisetso a rona le tebelopelo tsa rona di ganelela mo lehatsheng le sele la rona e beng ka go botsa potso gore a mme wa ikitse e ke ke wa tswa mo lapeng la mme mmago wa ipona wa go aga mogobagoba wa ntlo mo moagisanyeng it doesn't make sense it doesn't make sense jaanong mme rona re aga bokamoso ja rona mo lehatsheng le e leng gore re ba fiti A re a tlhomama mo boammaaruring jwa ko re tswang le ko re yang. A ke jalo nkutlwa sentle. Bona, ga nne re ka e leba jaana gore re tshwana le motho ya tswang magabo a ya dishopong A go reka. Le ga a ka tsaya lebaka le kae, go na le nako e mmolo o tla tswalwang. O tshwanetse a gakologelwa gore kwa ke tswang ke tshwanetse ka boela teng. A ke tsa le utlwa sentle? A ke tsa le utlwa sentle? So re tswa kwa Modimong. re mo mmolong ra reka ra nwa ra ja ra apara ra tereba ra aga re ira eng leng leng leng leng mme ka motlha mongwe wa go bontshiwa legae la boammaaruri la geno le ke sa itseng gore ka dingwaga tse o di ntseng ka kwano le moeti o le lebetse a o tla amogelwa ka re ga ke itse go ne le nna ke mo tseleng ke ipatlela bodulo kwa go tshwanetseng jaanong ka mago kwa mokhutswane itse ga lona o bo itshwarelele ka se ga lona o bo o direle ba ga lona know your camp Keep your camp. Commit in your camp. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. o ka ba le metswalle o ka ba le batsadi o ka ba le ba tsetsweng le bone mma ke go bolela seo se le sengwe hela tsatsi leo go dugang ka kwano ba nna jaana be ba tlhonya be go tshologa keledi wa go tlhoka wa ga lona wa boammaaruri ya tla reng a tla tsena a ba bua mahoko a bothale a re modimo ntse ke modimo le lelela nne jaaka e ka re le batho ba e senang kitso se neng a se bopile o se tsere ke tsone botlhale je re bo batang le ga ba kalela dikeledi tsa go ka tla le madi e ke ke o tsoga le bitse e ke ke o tsoga ke sige o tlhoka motho wa ga lona wa mmaaruri ya seng go lela ya yang go paka a ba rorisa a ba supa gore ka ba mmaaruri motho yo o ne a dumetse mo go jesu a ke jalang kutlwa ee ke a itse ke dithero dingwe se le sa batle go kopana le tsone

day o tshwanetse go leta tsatsi in leo the right camp.
mo bothibelelong jo bo siameng Yes, Prophet.
In the right camp. mo bothibelelong jo bo Ke siameng tsepame. Hmm? Ke tsepame.
Hmm? Ke tsepame.
It's not a matter of asking you to do it. ga se kgang ya go kopa gore o ire yang I'm just highlighting.
ke supa fela One day, tsatsi lengwe le o kwa go nna America, o bira mang Ishmael Sithibe. o o tlo nna ntse o le ishmaele setsibea Yes, la man ha of o God. ka change mmala wa ibulisha wa tshwana le bone wa tsenya moruru o moleele hela ga o phirimelwa passport ya ga ishmaele sethibe le the certification sa ga ishmaele di tla yana o Amen. boela ka eng ga lona Ga go.
le rona ka letsatsi lengwe re tlo tshwanela ke gore re boele kwa re tswang